ni wa ka maxava so eyi ku ku heavy man it's, it's, it's hectic namuntlha ku na timhaka to tala ngopfu leti hi faneleke hi bula hi tona lawani um mara before maybe hi ya kula a ni ta lava ku hi vulavulanyana hi timhaka tin'wana ta ku swi tikombi nga ri vanhu va xinuna hinkwenu hi na mintlimbo yo hambanahambana ku na risimu rin'wana ri nga humesa hi xongi rhangani um i vulavula hi joko ra mina munhu un'wana na un'wana i ni joko ra yena so but i just feel like vanhu va xinuna va na majoko mo tala mani ene munhu vanhu va xinuna va talanga va vulavula they don't speak out and then batala ku after whatever they're going they're dealing with you know they resort to the worst most is committing suicide or whatever kumbexana va dlaya munhu kumbexana they indulge themselves ka alcohol kumbe mabyaleni kumbe mafolweni swi hambane hambane kumbexana ka ku jola u vona sa jola na vanhu vo tala Um, so hi leswi ni vulavula ku what's happening you know I understand ku ri vanhu va xinuna va chava ku ku ku bula mani ku vulavula hi timhaka ta vona leti va va dirhelaka na tona vo tala they just say ku a ah, xikwembu xi ta swi vona ri xa ri ya mahlweni a ni la ku poyeriwa njhani njhani a masin look weak but uh, i mean how many times when did you last se munhu wa xisati va ku i commit-e suicide a swi talangi ne ku tele ngopfu va ku ri vanhu lava va va va ti sungaka ku va ku ri vanhu va xinuna swi vula ku ku na ntlimbo lowu nga kona ka vanhu va xinuna ende a va vulavuli a va fani na hina hi nga ta ti ta rilarila ka social network hi valavala you know vanhu va xinuna vanhu va xisati they can deal with a lot of emotional stuff cause emotional problems kumbe ntlimbo wa emotional lowu dyaku mbilu wa wena kumbe moya wa wena wu na khombo ku tlula leswaku ma ku if you lack something you can actually just work it out kumbe get an assistance hi ndlela yo karhi mara tlhe swi hatla swi pfaleka mara swa swa le mbilwini a swi talanga swi pfaleka ende swa vava vanhu vanhu vo tala va le ku dlayadlayeni you know people some people result into depression and all those things va tele nguva lava vanhu va xinuna va nga tumbela va tumbela hi byala va tumbela hi vavasati ku jola ngopfu all those things e ku na xo yin'wana ya soli makamu

ya va kona a midrand ndhawu to to hambanahambana you know soweto giyani malamulele loko mi va laha ma ha fonela ka nambara leya ya o six four nine four seven 7681 mi hlanganisa na vona ku va kota ku mi endlela ntirho wa kahle loko musuka mi lahlekele hi va ka n'wina na ku va kota ku mi lahlela va mi lahlela hi xiyimo xa le henhla hi ma tikhasikete va tata hi timovha to durha to ta mayemo va endla ntirho wo saseka so please join arf minerals namuntlha nkarhi wa ha ri kona u nga titimeli arf funerals se yi fikile i like that line okay so jiwan xi xi xi a xi ri ku apologizeni a xi kombela ku rivaleriwa ka vanhu vo talo namuntlha hi mhaka ya ti-trend leti a ti ri kona ya va va xi kume ku va va humese ti-picture ta xona xi ri na munhu un'wana wa xisati nga ri a hi nsati wa xona so ene mhani nga swi tivi me ti-picture leti a ni ti vonile mara ni nga swi teke enhlokweni because na n'wi tiva nsati wa john mara ni a ni n'wi tolovelanga hi xikandzeni a hi munhu wa wa ti-social network loyi a hi munhu wa ku nga zi i n'wi recognize xikandzeni so a ni hleta ku yisa twa yena loko wena so the pictures trending khale nampundzu so mara naswona khayi mani ti le ku xeriweni picture letiwa se ku ni investigate a ti kuma ku no mani i nga ri munhu le i munhu we le tlhelo you know eh, mani ku e maxangu ya mijolo se ma vuya kaya jiwani ayaya so xi apologizile so ka video leya xi kha xi apologize jiwani um xi apologize hi mhaka ku ri um ku va ti-picture ti humele handle you know he apologize more on that ku va ti-picture ti humele handle and then he apologize ka ka munhu loyi a nga humesa ti-picture which was very interesting

He, I mean, he vone ka ka ka ka ti-artist ta Xitsonga. The reason I'm talking about G1 because he's an artist, he, he artist ya Xitsonga, right? Ka music. Hi vone Shongi Rangani was also involved ka swilo swo fana sweswiyani, you know, swa swa ku va ku va na tihoyihoyi ta ku va ku ri na a side person, you know, ku ku gina hi nga ri va hambanile na Prince Rangani and all those things.

mjolo ya u ta hi dlaya mjolo I'm not, I'm not happy about mjolo so yeah ku va dyiwa na apologize it was a good strategy for him you know and also for his brand mara the question is you know the way he apologized i just felt like he apologized more to to the girl or the side person or the person who, whom he said is hurt, you know, apologize me. So, oh, it, Jivan, it did actually clarify, that's why mina a ni rhandzi vulavula hi timhaka ta vanhu because na mina mina na ta mina guys loko ti loko ta hina to phosla timhaka a tanihi ta hina ta hina that's why mina ni swi rhandzi rhandzi ku vulavula ku timhaka ta vanhu lawani mani mani mani ndle yini i mani a nga wrong a a don't a ni ti-game timhaka ta mijolo ta vanhu va nga ti-game so n'wina ma swi tiva ku humele yini laha so ya i just felt like jion was genuine he owned up to his mistakes na apology ya yena yi tikomba yi tshembisa a ni swi tivi vhele jion phela i munhu wo actor a hi swi tivi ku ri a ku actiwa la kumbe njhani na futhi hambi loko ni wa picture mani hletaku maybe i mafenya brothers yi la ku humesa a new story wona mara ku na ti-trend leti nga kona vanhu va le kuhleki va mandla ti-jokes leswi humelela ku ta risimu rin'wana ri hlamula leswi a swi humelela ene a hi vanhu i makhelwani hambi wo jola kahle u ringeta ku tumbeka ntiyiso u ta tiveka ku risimu leriya ri yelana na leswi nga humelela uh, and rimbela hi joan i mean if you wanna see the apology kona laha joan was trending because of

kumbe leswi languteka nga ri swi bihi ni swi nga ku humelela swi hatla swi tsutsuma fast you know ku tlula leswa kahle i mean swi tele ngopfu leswi nga humelela G1 swa kahle mara no body spoke about it mara leswa swa mujolo hey swi tsutsuma fast mujolo swi tsutsuma fast hey hey guys mara just felt like his apology was genuine mara just don't know if if you, it was an act or it was real kuri after now what what's what's next you know yeah i don't know i just didn't believe some of the things but yeah he looked very genuine G1 sul magam hey yeah shine the man trenda suku hinkwaro tlenda na video suku na suku de da ne apologize ka trend i'm addressing the trend anyway so ku ku na mhaka leyi okay ni ta vulavula hi ma- hi mapele leti guys mi ta ni khomela i said i want to talk about mapele a- a- ka- ka- ka- ka nkanelo ka- again mara because mapele said something about me ka facebook ya yena and i na ti-followers to tala so no kuma screenshot ntsena mara ku vanhu veteyini lala wa kha comment a ni swi vonangi so I, I also want to clarify myself because mapele i na defense phela i na vanhu lava va n'wi landzelelaka so ni ta vulavula hi swona later loko before ni famba mara a ni lava ku vulavula ku ku na picture yin'wana leyi nga humelela ya ya mafamba a kha a ri na hlawusikiza and people were like he mafamba hi hlawusikiza ku humelela yini are they working together what's happening u suke ka team xirimani kumbe njhani and then mina i went and laughed and and then I made a call and then I got a confirmation no actually uh picture leyani hi yona vhele a ri le studio xa xa xa xa hlawu sikiza hlawu sikiza i munhu a tirhaka na bini wa hingana um so va le ku endleni ka single is a slow jam kind of single vito ra single ya kona ve ri yi thyiwe ku xindichani kumbe va n'wi tsona xindichani a ni swi tivi xindichani va vula minyikelo kumbe va vula masangu kumbe va vula yini a hi swi tiva swi twa ngomeni loko yi huma e se slow jam yi nqema famba na hlavusikiza um se slow jam yi nga ta humelela e se single hambi ri yi ta humelela rini a ni swi tivi yi ta huma nga ri khale ya so hi leswi a ni la ku a ni la ku vula leswi swona swa swa mafamba mara ku na kuna mfana un'wana ve ri sean macasa man I, i want to talk about him nyana before ni famba he's a, he's, he's a he's a youtuber mara now he's becoming an actor he once came to kanola gingirikani ni tshame ni va na yena ka van ni n'wi teka emfa i na talenta mara tana ka van i ta ba ti-jokes and xi xi kahle ni xi vona se xi humile eka mzanzi magic ni ri ka the land of blood ni ngo ah man kudos to sean macasa it's good to see those kind of people who, who once graced our presence doing it making it there out there before na ngomtrenda hi ti-picture hi hle xon hope hi mi congratulate before the screenshot guys loko screenshot xa mina xo huma ne la handle a ni swi nge endleki swi nga phohli i mean come on we, we speak to people all the time na mhaka ya mijolo yi le ku tikeni so loko mo tshuka mi vone xikristo xa mina mi kuma ku ni le ku tizamazameleni ka tilaki na mina hayi ni kombela ku mi ni rivalela in advance ni nge swi koti ku ya tshama ku fana jiwa ni apologizer to the nation i'm apologizing in advance because i know ku ri na ra mina siku ra ha ta laha swa mina swi nga ta trenda so loko swi trenda it's fine um maybe mi nga mi nga ni xerheli mi nga ni byeli mi nga ni byeli xi va xi kha xi vutisa xo kahle kahle ti-picture leti a ti teka hi mani xin'wana xi ku a swi nge endleki a kha a khomisiwa nyoka loko va heta ku teka ti-picture letiya a hi swi tivi ya so loko kambe ti-picture to humelela ti-trend-a ni kombela ku hayi mi swi tshikisa sweswiyani mi nga ni byeli it's fine I apologise cause na mina siku rin'wana ra mhera that's why a swi kahle ku hi hlekahlekana loko swilo swo fana na leswiya swi humelerile a wu swi tivi ku ra wena siku ri fika rini so. yeah uh, i mean but it was just fun to see people making fun of uh, the situation at Sosiyasoduma Kam G1 you know no because i felt like it was just interesting cool G1 has a show yeah mm, Mashangam Jolo and then yes that song that i just played you and then this happens so it's like okay swa tikomba ku ri la vuton'wini kahle kahle munhu un'wana na un'wana nobody is safe kahlekahle no one is safe hinkwenu kahlekahle xi xin'wana xiyimo xin'wana na xin'wana xi ngo hi fikela anytime so a swi kahle ku hi hlekana ya um what did i want to say about this thing so abisa swa xo shon makhasa shon makhasa is gone i feel like he can make a good um,

sweswiwani hi na ku na ku underminana ka ti-artist i feel like xitsonga artist they undermining youtubers right now it's a, it's a big crisis okay for, for example kumbe ta ti-album to tala ne mi swi voni ku analyzanga ni tlangi nchumu uh, despite the fact that I was just busy, I just also didn't have a, a huge interest in analyzing those those things because I realized, Kuri, if i become honest about my observation ti-chances ta ku ni ta rhuketeriwa ni tshembisa no biwa ni bifiwa you know ni rhuketeriwa hi ti-artist and i just feel like it's not fair man south africa eh, ku na ku na milawu leyi yi- yi protectaku ti-opinion ta vanhu people should have an opinion about an art loko se humesela art ya wena handle swi vula ku you are ready for criticism you're also ready for congratulations

ku ri na ku bifabifana because of what i said on on kanelo ya gingirikani you know i mean look at what mapele is doing right now um you know mapele is, is busy with me you know i'll talk about mapele after shongi so shongi rangani u humese album hi vonini mi twini ve ri ya bala va nga va nga yi twa na mina ni yi twini ku na tshimi leti ni belaka lani ni bela hi beside the title track um ku na risimu lela ra i rini hu one forty five risimu ra ra nkoka ngopfu okay ni ta- ni ta ri kuma laha fast we xongi xongi music joko ra vutomi this is title track ne uh, i don't want that okay yeah so beside xisayizani which is a favorite ka vanhu vo tala min 20 bill risimu leri va ri vitanaka ku i mm, ngati ya vusiwani and then i once did a video ka facebook loko risimu leri a ri deserve lead guitar uh, you know ku fana na risimu ri nga humesa hi bra joe shirman ra ri nga na lead guitar yi tlangiwa in a modern way a yi tlangiwa hi xi tradition yi tlangiwa in more of a modern way eh, risimu lera ra Ra uh, ngati ya vusiwana deserves that kind of an emotional guitar as as just to give it a bit of a you know an upliftment and also to make the song oh, and also to make the song a little different because the instrument leti nga tlangiwa laha ti tlangiwe hi mambawulele tinsimu ta kona nga ri ti tlangiwe ta ta yelana yelana so yeah it's like it's swa fana swilo leswiya also loko wo yingisela album ya mambawulele

leswi a nga swi a nga swi endla xongi is not what we expected man expecte ku i ta fika a flopa but he didn't flop you know album ya yena yi twala kahle in terms of songwriting songwriting is up to to the levels man even though ku gegagegiwa vanhu lani ku fana na risimu ra vamaseve we know ku ri xongi yi gega uh, the new wife or new new girlfriend ya prince rangani um we also know ku ri ka xisayizani xongi i gega prince rangani lahani um and then ku na ti-remix you know and then i le ku i le ku titshandzeni ku ri eh, ka ku fana na risimu ra virini eh, handle ka vamaseve eh, ndzo rila ndzo rila eku tshandzeni ku ri even though eh, i lava ku ni menyula a ni menyuleki you know ni tiye ngopfu a wu ni tivi you know that, that kind of, of, of uh, utterances ka ka ka ka risimu leriwani meaning ya rona yi yelana na ku va a byele ku a nga yi helo cause xongiwa ti vitanaka yena xongi nkatarangi loko xeka ti ti-social networks ta yena so swa ti komba ku ri swi ngi byele ku yena nga yihelo a hi swi tivi ku ri va tshamini va ri two na na the new wife ya prince rhangani kumbe njhani a hi we don't even wanna go there mara I just felt like that song ya ngati ya visona deserve the guitar

swi chayiwe kahle swa xonge voko leri nga chaya album leya ri tiyile kahle kahle ri na music as well ku va ku even though ku na kun'wana vele xonge wa ti tiva ti-limitations ta yena when it comes to the singing part ha swi tiva ku xonge rhanga a nga nyikiwangi loko swi ta ka ku yimbelela mara she is making use of her voice in the way it is and it works a a nga a nga bokoloki a nga a nga dyohi ku na ku va dyoha ku na ku you know just that some notes a nga ti fikeleli that one we can hear in the album some of the notes a nga ti fikeleli wa n'wi twa ku i la ku yimbela hi hi ri la ro ro cemo ro cema ra xisati kuma ku ri fika ri haka mara it's a very good album honestly speaking i album ya ku ya yingiseleka na na ti-message ta kona ti kahle even though ku na leswi swa ti-beef mara the interesting part ku xongi i vulavule hi ku yena loko a endla music a nga endleli ku music wena wu ciniwa mara ka album leyiwani i feel like album leyi ya fita ku yi chayiwa a tithavhene ku cinaciniwa hi yona ni ku kuma tikhomba hi yona and eh, that's what xongi said ku music wa yena a nga wu endleli ku kuma tikhomba mara mina ni twi nga ri album ya xongi yi nga humesa tikhomba

kombe yani ni nga va ni ri wrong guys loko no vutisa ku is ni xongi the ghost writer a ku nga ri ghost writer ya prince rangani a ni swi tivi mara because the, right, the song writing is too much songi can write wona loko u tlanga teka ti-lyrics ta music wa xongi u nga wu hlaya as a poem as if i xiphato so ngazi ku is a poem or something i tsala kahle mani ka ku ku vele ku na ti-struggles ta ku ku kuma the right the right hook leya swa ku kuma ku is the, is the most interesting part ya risimu there i just feel like the album is lacking in terms of finding hooks for all the songs and also it's something i, I said ka video yin'wana nga endla ka facebook ni ku the way shongi has invested ka this album it's like yi hlekisa album leyi ya yena kumbe risimu leri ra yena ra nyonga ya mali i think it was the first album she, she did very well ka album leya i te a i ve na mafulufulu loko a endla album leyi wa xonge in terms of songwriting even the delivery you know it, it sounds good man wa twala ku ku na ti-emotions leti ti drivaku a certain kind of message and uh, it's interesting ku ri swi hi tisa ka point leyi ya ku hi mpela hi swona leswi va swi va swi vulaka lava va nga dyondzela swa swa psychology um na tifilosofi ku ri loko munhu a endla xilo ku ri na ti-emotions involved swi endla xilo lexiyani swi va too good because there's emotions invested there kumbe xi va too bad mara in this case swa xongi is too good because ku na ti-emotions i mean vanhu vo tala va ku okay i ta swi kota na ku nga ri na rhangani na i ta swi kota na hi mpela luwa xongi album ina yi kahle vanhu va le ku yi landzeleleni va ku yingiseleni ni ku va cheka ka youtube ti-views ta kona ti le henhla vanhu va le ku swi landzeleleni swilo swa xongi ende ni twani la ku nyika credit ka risimu leri ra xisayizani because hi rona ri nga ri nga ndla ni nga promota album because vanhu va lava ku tiva ku ri ka six size a ni ku vuriwa yini ku vuriwa maprince rhangani kumbe ku vuriwa yini ku vuriwa mani nakona leswi hi le ringete yini vanhu vanhu va va na interest ya ku lava ku twa ku ri ku vuriwa yini laha a hi swi tivi ku vuriwa yini you can go and listen to the song ri kona ka ti-itunes na ti-spotify and it was a good strategy by shonge ku va a a release album ya yena hi soft copy than rather than hard copy lero a nga endli cd a endle ku ku ku ku swi huma online this is what i once preached khale ka nkanelo wa gingireni ku vanhu va xitsongo kasi wa mi nga humesi music ka online vanhu va xikwembu so xonge rhangani kudos to that for realizing ku ri imagine xonge a yime tikhonini a kha ku hey ve le mamelodi mi ta fonela nambara leyi ve thembisi yi leyi na ha guys swa xikhale leswiyani music ka home online guys even though vanhu va vhele va wu pirate swa fana mani just put your music online but va ta va va yingisela online you know they can download the songs kumbe va stream and all those things so it's good kudos kudos to shongi and swa tikomba ku ri a ngo va ka music ngopfu hi mhaka ku va a um, ku ri ku a tekiwe hi kumbe a ri na vudyelwani na prince rangani who is a music producer swa tikomba ku ri yena vele music wu kona ka ka yena ku ngo va maybe not too much into singing mara into song writing song writing ya xongi i mean loko for example loko wo teka wo wo cheka eh, album leyi ya yena ya hola ku mbambambamba ne that song hola ku mbambambamba it's written very well jazz rama seva ni ri navelo jazz rama is one of the songs eh, nyonga ya mali is one of the big songs you know swa ku loko cheka songwriting ya xonge rhangani wow I, I just feel like she's underrated in terms of songwriting

Tihuku ta, ta, ta hlupha ku, ku tikuma she couldn't find the right hooks for, for all her, most of her songs ka album leyiwani and i feel like that was the setback ya ya album ku va ku ve na ma kumbe layini liya yo tsakisa vanhu yo nyanyula vanhu ka ka risimu hinkwaro Watch this. Um, ku fana na um, ndlela leyi a nga yi tirhisaka nyonga ya mali. That was a nice, ku ve na nice hook la. Even na home u lava ku mbambambamba, you know, home mbambamba, home mbambamba. you know, it was an it was a hook mara, you know, mara song, her songwriting 100 mara swa to hook hayi nga ri she still need to grow, she still need to learn, yeah. Um, a ni nga la ku tshama ngopfu ka swa xongirangani. because uh, a a wu level up ku va ni tlanga tinsimu letani vhele ni hi ti yingisela hinkwenu ni vulavulaka ku risimu leriwa njhani njhani for each song but uh, because ku na this thing swi nga kona swa ku loko no ndla leswiyani ni ta va se ni kha ni infringe ti-copyright ta vanhu some have actually send me copyright uh, strikes or whatever ku va ni analyze ti-video ta vona ta xitsonga so the limitation leti nga kona se ni mhaka ku se ku na ti-copyright strikes so channel ya hina yi nga zi yi famba hi mhaka ya ku va yi felela ku lava ku tlanga music wa vanhu so and there's no way you can even get permissions swilo leswiyani you can try by all means you can you cannot because there's so many people involved you can speak to the artist mara kuma ku artist a nga a nga pfumelelani na lava va nga khoma ti-rights kumbe lava ti-publishers na tiyinini kumbe ti-record labels ta vona kuma ku tona they still want to hold on to the rights kuma ku mina i still i have to suffer the channel can go so hi swona swi ndla kuma ku a ni ni ni ni ni minyana ku a this is one of the albums leyi a ni ta lava ku ni ni yi hlela ni kha ni cinacina laha xitudio xa mina laha mara anyway so i just feel like yeah kudos so xongi rhangani i'll give this album Whew. okay let me see before i, I, I read the album um whew, yeah mm, a ni swi tivi ku mi favor i ri risimu leri mi mi ri favor ku la ka album ya xonge um ku na va maseve hi lela ra beef ri nge beef wa ku mhani luwani loyi a fambaka na prince rangani sweswi kumbexana xi sayizani um mina ni fambi na swona maybe va maseve remix yi chayiwini ku ta lela ri singa ri fambaka na mambawula yele mara na rona i'm not i'm not deep about that song for me the song that speaks to me because maybe it's more spiritual song because ri ri na ku involve vakokwani you know eh, ku va va va ni lwela you know all those things ku ri leswi swi nga n'wi humelela xonge kumbe situation leyi nga n'wi humelela maybe she's not talking about herself but she's telling a story of, of someone else ximunhu hatwa lexiya leswi swi nga humelela ximunhu hatwa i ku va mikwembu ya ka vona yi n'wi lwelini loko yingisela simu le track number seven leri nga ti ya swisiwana ku ri ximunhu hatwa lexiya a xi a xi tshame um na munhu loyi a nga na ngati ya vusiwana ende ngati ya vusiwana hambi munhu wo lava ku n'wi zama hi nyama hi ta lava guxe wa vutwisisa so ku ri eh, mikwembu ya ka vona yi n'wi vulavulerini yi n'wi susa ka xiyimo lexiya xo biha a ri ka xona and also eh,

yes i will give it seven and a half loko a ku ve na tihook nyana to tsakisa ngopfu i will give it an eight mara i will give this album seven and a half for songwriting and also the fact that it ku tele tinsimu leti nga ti cinaku um yeah it's good that she responded in, in, in the music in the album

uh, psychology US, uh, western gimeti va humese tialbum va tele vanhu um mara vo tala vanhu lava va tirha na ti-tiktokers ti-tiktok influencers va va hakela timali ku va va promotela music wa vona so ni hi nghenelela kwini i mean my point i ku if you can pay a tiktoker it means you should be able to pay a youtuber for an interview or for

I said I won't talk about him. This probably is the last time. Guys, look, mo mo ni vona ni vulavula hi mapele futhi ni kuma mi mi nga ni dlayi mara. Ni vula ku mapele i poste picture ya mina ni ri na nhoya ni un'wana loyi a hi hlangene a simple kitchen so this weekend past weekend mapele a ri performeni a simple kitchen a fambe na mannes so mina ni ve ni ya a simple kitchen tanihi masiku ni tala ku hungasa kona so ni alani kuma ko kikira ma pele mara honestly speaking outside it was empty akungatalanga vanhu va nga tangi va ta vona mapele i don't know why because a simple kitchen kuziva kupele mara this time around ku nga talanga well inside yes a ku na vanhwanyana then he performed and everything and loko mina se ni fika ka laha a simple kitchen one of his crews recognized me then i teka mina a fika a ni kokakoka a hi fambi le ka ti-vip ya xeweta mapela ni ko no problem a fambeni se a ku follow me se ni famba mina ni ni n'wi landzela loko ni fika laha immediately va vona misisi yi humelela ha se va ni vona vanhu lava rhaka ti-vip va tlakuka va yima crew ya mapela hinkwayo yi tlakuka yi yima yi la ku teka ti-picture na mandla gingirikani ku va na layeni vanhu va kha va teka ti-picture na mina so na mapele na yena a swi vona a ni swi tivi yo jeleza na yena a vhe a he to swallow his pride and also line up for a picture yona mina i na yona selfie leyi nga yi teka maybe a nge yi humesi mara wa swi tiva va pela ku i teke selfie na mina ende yi kona ka ka ka, ka foni ya yena hambi o yi delete mara i tekini selfie na mina lava ri laha probably behind us who saw us probably they, they, could, they, could, they saw everything so a la vulavula leswaku mapela a hemba ku mina ni yini le ni ku ni kombela ku mapela a ni unblocka njhani that i mavunwa swilo leswo that's complete trash wa swi tiva yena mapela ku ri a ni zangi ni ta hi vulavula hi swimhaka ta ku ku ta ku mi ni kombela ku ku ku va unblockiwa why ni fanele ni kombela ku unblocki mapele mina mapele helele hi juzi we all know a nga mapele mapele helele i helelini wona n'wana va ku munhu i hele mapele i yo helela guys he, he tried everything a swi le ku tirheni ende sweswo a le ku tirhisa mandla ya gingirikani because a swi tiva ku vito ra mandla ya gingirikani ri na mali ri na capital loko vulavula hi mandla ya gingirikani wa swi tiva ku swilo swa wena swi ta tlakuka so a nga na choice that's why kuma ku i dzuma kha ni posta posta ka facebook ta yena is because wa swi tiva ku loko a za vulavula hi mina swi swa yena swa trenda trenda ku va na some people talking about him even mina tata ni ta vulavula yena but i just want to clear the air ku ri a ni yangi ni a ni ya apologizer a ni yangi ni ya kombela ku teka picture na yena hi yena a nga teka picture na mina a ku a hi teki picture ni ku yo avela a hi teki picture it's fine and then he took, he took the picture yena hi yexe hi foni ya yena so it, it wasn't even one picture so many pictures even his crew i mean like i said kuri album ya mapele the cover is good beautiful the only thing about the cover is the fact that kuna manese like she was there she she likes me she came and, and say hi she, we took pictures we were speaking you know very well so i vanhu lava kuma ku crew ya yena mina ya ni tsakela so ende kuma ku na yena a nga na choice swa boha a ni tsakela you know because the energy leyi ni nga na yona is a positive energy you know

ni tlhela ku mi nga rivali ku nongonoko lowu tisiwaka n'wina hi vuseketeri bya r funerals loko mi nga hlangana na vona please join r funerals namuntlha please join r funerals namuntlha ka nambara leyi ya 0649477681 masele ndzhaku u nga titimeli nongoloko lowu wu hela kwani namuntlha ni kha ni ku xa mina i g1 soli makamu hayi maxangu ya mjolo i apologize sorry ah. vanhu va ta maji ta ha karhati leswaku xi sa xi ta xi ta ku endlela swi xi tshemba ku sorry ah guys come on salute mi nga titimeli